Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bubuhannya tatamu lagi lawan ulun Mang Rojali Nang membahas kisah-kisah nang tajadi di Samarinda dan di sekitarnya Dalam edisi permulaan Licak Liputan Kocak! Imbah dilantik jadi angguta Diwan satu September, Haryanto, puguan wakil rakyat nginih kadada mamikirakan nasib rakyat nang di bawah, tapi malah bapikiran menggadekan SK pengangkatan ke bank.

Lain kesah hanyar ni, lawas sudah nang itu. Tapi kada jua dilarang. Imbah dilantik satu September lalu, anggota dewan malah mikirnya handak menggadaiakan SK awan bank. Bujur-bujur pian ni om, apa gerang handak pian om, om. Taubat om ai, taubat. Amat Tunggul, Sekretaris Dewan bepadah, info nang tadi tu bujuran. Ada bubuhannya dewan nang sudah mangajukan pamuhunan gasan manggadai SK pangangkatan bubuhannya jar. Kada main-main walai, inya bisa mainjam sampai lima ratus juta jar. Kawa nukar utu lima ratus juta oh, bah. Kami tu kada tahu persis jua pang bubuhannya tu gasan apa bagadai SK tu, tapi mungkin gasan bayar hutang mungkin lah atau modal kawin kawa lah. Nah, jadi sudah ada dua orang tuh yang apa mengajukan minta olahkan surat pengantar ke sana. Sebenarnya mun itu berhasil bubuhan berdua aku anak-anak jua pang manggadai. Tim licak mewawancarai jua bubuhan dewan gasan mambarikan katarangan. Sakalinya bubuhannya tu kada supan mangakui, dasar tabal tabal muha bubuhannya tu lah, tabal nang kaya dempul, tabal banar. Takut napa pian? Kaya apa kesahnya pian sampai begadai SK tu? Nah ni, kada ada kredit nang kada pakai uang jaminan tu kalo, kada pakai jaminan. Nah ulun ni handak membuka usaha gasan kolam unjun iih ja kena, tapi kada ada duit ganalnya lagi. Jadi duit halus haja lah yang adanya? Iih duit halus haja, nang kolam tu kena ulun handak isi macam-macam iwaknya, iwak pintit lah, iwak saluang, papuyu, sapat, wan macam-macam ai kena. Nah kaitu pang kesahnya ulun begadai ska. Karitikan datang tumatan LSM Pujuk tiga puluh. Ujar bos geng Pujuk tiga puluh ngitu, Kurlus tu ha bepadah, fenomena gadai ska ngini kada pantas jar sidin. Baris supan haja jar, baris supan. Inya tu beharap partai pulitik kawa menagur bubuhannya nang gadaikan ska ngitu. biar dapat sanksi sanksi aja uma yang ningitu biar kada mucil lagi biar Indonesia kita bersih om sanksi beratan om sanksi Ini maka bujur-bujur membari supan banar. Kita kan tahu, angguta diwan ngintu digajih malalui pamilihnya, malalui APBD. Ini inya nang bahutang tapi nang mambayari hutangnya pamilihnya sorang nang malunasi. An. Ngintu bujur-bujur mari supan banar, sabujurnya satu-satunya nang manyaring tu adalah partai pulitik di bawah caleg itu bagawi. Harusnya partai pulitik itu nang managurnya. Ui bubuhannya masih dari anggota diwan, asli banyak bujur tingkah laku bubuhannya ni heh, ada-ada hajalah beh. Jadi, buhannya ai, tahu kada, perjalanan dinas ngitu bubuhannya anggota dewan Samarinda nih, dalam setahun ngini bisa sampai tujuh miliar! Tujuh miliar wal ai, tujuh! Kada ngising banyakan, gila kada? Siuk ulun melihat duit si itu, banyaknya! Jadi, dalam sebulan haja bubuhan anggota dewan ngini pasti ada ja jadwal keluar kuta. Nyaman bujur lah begawi, cuma bejalanan haja. Ini begawi kah? Handak liburan? Nangke ini kisahnya. Kampung nang jauh bakal ku tuju, kampung nang. Kesahnya gasan manunjang tugas pokok wan pungsi bubuhan dewan.

Jadi, dalam sabulanan ngitu, anggota dewan paling kada sasakali malakukan parjalanan dinas ke luar kuta. Ada kemungkinan labih dari sakali, pabila inya dapat undangan dari daerah lain. Undangan kawinan kah ngitu, undangan sunatan kah, atau undang di laut kah, Cil? Berapa sekilo, Cil? Hahaha. Ujar si Udin Dacing,

Anggaran yang disiapkan gasan masing-masing angguta sepuluh sampai sabelas juta. Beuh, banyaknya. Lumayan kalo sepuluh sampai sebelas juta ngitu gasan nukar sanggar gin kada habis-habis tuh sebulan. Saksikan licak liputan kocak hanya di Samarinda TV.